तू की करै छ हे पाँच साल लऽ कऽ तऽ तू छठि केलऽ हन तने एकटा बाल भेलऽ ने बच्चा भेलऽ हमरा तऽ बाल बच्चाके देखै ले आँखि तरस गेल बुझलऽ आँखि बैठ गेल हमर लेकिन तोरा बाल बच्चा नहि होइ छै तोरा छठि कऽ कऽ कथी हेतऽ के से देखऽ तऽ हमर पाकि गेल आँय अखनी तलिक तोरा एकोटा कोखिसँ बाल बच्चा नहि निकलल अइ लोक एहिठिन जाइ छियै तऽ धियापुता खेलाइत रहै छै तऽ हमरा सेहनता लगैत रहैए लेकिन केहन कुलक्ष्मी हमरा घर चलि एलै पताहे नहि लगै छै माँ किया एते गुस्साइ छियै अगर एहि जगह पर अहाँके बेटी रहती तऽ अहाँ एनाहिते करतियै हमर कोन गलती छै एहिमे इएह छठि परमेश्वरी के कृपा हेतै तऽ आइ ने कल हेबे करतै छठी मैया तऽ सबके देलकै गै कुलक्ष्मी तोरा कहियो हेतौ बाल बच्चा कहियो नहि हेतौ कहियो ने केतबो पूजा पाठ करबी तऽ नहि हेतौ तोरा कहियो बाल बच्चा कहै छियौ ने इहो बुढ़िया जे छै हमर से एक नम्बरके हराशंक छै बहन छै हरदम हर हर खटखट हर हर खटखट कर- करते ही रहै छै एकोटा धिया पुताके चैन नहि हुअ दै छै गै बुढ़िया तोरा छठो दिन ने मुँह बंद कऽ के रहल है छौ आँय बेटी पुतौहके हरदम धमकाबैत रहै छै कहता तोरा नीक बुझाइ छौ ओहि बेचारीके कोन दोष छै जहिया छठि महारानीके कृपा हेतै अपने आप देतै तू की बुझाइ छह भरि दिन बीड़ी पियत रहै छै धुकुर धुकुर मारैत रहै छै हम ने गाममे बुलै छियै हमरा ने लोक ताना मारै छै तू बुझै छऽ कथी लोक तऽ आब ओहो कहै छऽ कि बेटाके धिया पुता नहि छै तऽ दोसर बियाह कऽ ले तू बुझबो हँ कि तू तऽ दूरा पर बैठल रहै छऽ बीड़ी धुकैत रहै छऽ हमरा ने लोक कहै छै हम की बुझबै तू ने बुझ हरदम हर हर खटखट करैत रहै छै कहे तऽ बाबूजी एहिमे हमर कोन गलती छै माँ रोजे ताना मारे छै हमरा अपना हाथमे छै जे अपने से हम धऽ लियै भैया हो की हम बोलू? केला खो

गे माय की भेलै कथी लए कानै छै गे बाबू कथी लए कानै छै की भेलै हो हरो हम की कहबो पूछी नहीं कुलछनी से कुलछनी तो छो खुद अपना दोसर का कुलछनी बनबै छो हरो पाबनो त्योहार के दिन में ये अपन हर हर खटखट करनाइ नहीं छोड़े छो हरो सारा दुनिया तो ताना मारते छे ई साउस भ के इहो जे ताना जे मारते तो तू ही कह ई बेचारी केना जीते आइ गे माय तू आब गामे वाला जगह करऽ लगली गाम वाला तऽ ताना मारिते छै आब तूहू जे घर में बैठ के जकरा ताना मारबी तू बेचारी जिंदा रहते ए, माय गई हमरा भौजी कला कुछो कहै छै देख तऽ हुचे हुचे के काने छै बेचारे हमर भौजी तोरा से पहिले हमर भौजी खाय ला दै छै तू तऽ पुछबो ने करै छी भरि दिन कखनो हमर भौजी तऽ हमेशा पूछते दै छै खियाबैत दै छै अपना बेटा जकाँ की करबै बौआ दुनियाके लोक जे कहै छै ने ताना मारै छै ने तऽ हमरो कखनो के दिल घबरा जाइए तऽ किछु कहि दै छियै पाँच साल लऽ कऽ कनिया बसै छै हम किछो कहलियै आइ तलिक नहि ने कहलियै नहि कही माय किछो बुझली देखै छै बेचारी कते कनै छै आ कनै छै तऽ नीक लगतो अंगनामे से कह से तऽ नहि नीक लगैत रहै छै तऽ ठीक छै जो तू पूजाके सामान आर ने तैयारी करि दही आ हम दुनू भए जाइ छी घाट बना देबो ठीक छै जाउ बाबू ठीक सब ठीक बाबू तू केला के गाछ दूगो काटि लिअ की ठीक जा लड़ाइ झगड़ा नहि करिह नहीं लड़ाई झगड़ा नहीं तो चल ये फुलपारस वाली दीदी कहाँ छथिन ये अंगना में छथिन कि नहीं लागे छै जेना ब्रह्मपुर वाली छियै देखियै की कहै छै की भेल कनिया कहै छियनि कि पाबनिके छठ पूजाके सब कुछ तैयारी भऽ गेलनि हँ भऽ गेल हमरा तैयारी सब कुछ कऽ सुनै छियनि दीदी जे हिनको पड़ोसिया जे छनि ओ बझनिया सेहो एबरी फेर पाबनि करै छनि हँ सुनै तऽ छियै करै छै पाबनि पाँच सालसँ पाबनि केलखिन तऽ कुछो नहि भेलै अबरी फेर करै छै देखह कथी लए ओ पाबनि करै छै यै? कोन दिन राति लए करै छै बाल ना बच्चा गैर चट्टा कुत्ता भए धिया पुता तऽ हेबो ने करै छै कोन शौकसँ लऽ करै छै पाबनि देखथिन हमरा आरके नहि ठीक बुझाइ अहीं तऽ कनिया तोरा पाबनिके तैयारी भऽ गेल ठकुआरी बनि गेल हँ दीदी हमरा सब कुछ भऽ गेल तऽ चल ने घाट पर सवेरे सकाल हमहूँ तैयार कऽ के अबै छी ठीक छै तैयार करऽ तऽ जल्दी चलू हँ ठीक छै हे छठ मैया कैला हमरा एते दुख दै छै सबसे उलान उपराग सुनबै छै से बढ़िया हमरा उठाइए ले गई चाची तू कथी लकाने की कहियो हमरा बजनिया कह के के सब ताना मार छै जेने घर के लोग तेने बाहर के लोग आब मन नहीं छै हमरा जिए के चुप चाची तोरा छठी माई पर विश्वास हो न तय बेर तोर मनोकामना पूरा भ जेतो ले जो पूजा कर गा जल्दी से पूजा कर ले तू घर जा

जो लऽ के खड़ा छी कि एहिमे केला देबही देखै छी भसरि गेलै आ तखन से खड़ा मुँह देख रहल छी हँ आराम से बल न दियो कहलिए आब अपना आरके आ ब्रह्मपुर वाली चाचीके दुनू गोराके भऽ जेतै एहिठाम ने हाँ जगह कनी ज्यादे छै बे

राजेश एहिमे तोरा बजैके कोन जरूरी छौ हँ तऽ ठीक छै अहाँ करू हँ ओकरा ओ नहि राखैके छै हँ तऽ से मने अहाँ मन करू। राख हँ तऽ घाट अशुभ भऽ जेतऽ नहि तऽ हँ ठीक छै कोनो बात नहि तोरा आरके हल्ला फसाद नहि करिहा ओकरा कहि देबै पहिनहिए जे उम्हर रह हँ तऽ सएह कहि देलियौ बीचमे तू नहि बजिहऽ तऽ अच्छा ठीक छै नहि बजबै हो भैया सेब घाटा आर बना लेलको चल अपनो के जल्दी जल्दी बना लेबै ले ना बना ना जल्दी तो भैया ओतो से तक अपना के छापबै अरे ठीक है छाप ना छाप अरे कनी घुसे के के कल्ला हो ज्यादा ताव में नहीं बा जतबे के ततबे कर ए तोहर जगह ई छियै तो तुमना जगह पर तू अपन हक जमावा ना भैया। हमर जगह छियै तो सब तक हमर छियै दे

भौजी एतै छठि करतै एहि बेरके टेंशन नहि ला भगवान छै ने सब कुछ पूरा करतै या बन बन कदर लिअ ध्यान पर कर बुआ जल्दी लेट भऽ रहल छै करै छै भैया तू टेंशन नहि ला तू खाली ठहरा रह ने हम करि दै छियै

चलत ने लेट भऽ गेलै सब आदमी पहुँच गेलै घाट हैया पर हैया आबै छी तब चलती न आबै छी दिया जलाबै छी आ निकलू कतेक एहबर बेहबर करे में लगल छी चलो ने बाबू नहीं लेट भेले भाभी हाँ चलू ने सब साल के तरह अपने जे लेट बा सब पहुंच गेले घाट पर कहाँ लेट भेला नहीं भेला लेट ठीक चलू, है टाइम से चलू चलू

भैया हाँ देखो कहने रही नहीं पोत रहा तू हमरे रहेला तो नहीं बुझलो के बात के ना तो तोरा सबके कहने रहो एक बेर में तोरा सबके समझ में नहीं आबो की हाँ अरे बुआ पाबनि चाहियो के दिन कला ना बजे छी कर ना देख जगह पूजा एक जगह नहीं करबी तो कत जेबे से कहते तो तोरा सबके पूजा के दिन क्या लड़ऽ लगे छी पूजा के दिन छै कम से कम ओकरो सबके करऽ ने दही तऽ हमेशा लड़ैत लड़ैत रहि जाइए अच्छा लिअ कोनो बात नहि बैसू ठीक छै भैया बैसऽ दियौ भैया देखो ना फुलझाड़ी फोड़े छै चिड़चिड़ी फोड़ ले फोड़ ले और रहिए की गेले चिराग में तो आवे वाला भविष्य में कोई फोड़े वाला नहीं छो तो के फोड़ते सएह ने अन्ना काका उड़ो ने अन्ना काका ऊपर में फुस भऽ जेतौ छठी मैया अरे भौजी कथी बोलतो तोहर उ त कुलक्षणी छौ एक नंबर के तू के ने कथी बुझै बोल छौ पूरा गाम के आदमी ताना मारै छौ के ने बुझै छौ दो छोड़ू एकरा सबके गप पर ध्यान नहि दियौ बुझलियै अ, पूजा करू लिअ माय पूजा कर छोड़ एकरा आरके एकरा आरके नहि तऽ छेबे कयल छै की करबी बुआ रे हम चिरचिरी फोड़ी छु तू चिरचिरी नहीं फोड़ तू फुलझड़ी फोड़ हम चिरचिरी फोड़ भैया भैया देखियो चिरचिरी फोड़ता फुलझड़ी और बचिए कथी गेल हे ओ? या ने हयो बौआ कथी लए ओकरा आर के बजै छै नहि बाजू ने छोड़ि दियौ ने कहै छै कर भला तऽ हो भला आइ पाबनि छै ने आइ शान्त भऽ कऽ रहू आ खुशी मंगलमे पाबनि करू

आँखि खोल ने देखी ने के एलो की भेलै ले ई तू खा लिहा अगिला छठि तकमे तोहर गोदी भरि जेतौ जय हो छठि मैया हमरो से बड़का गलती भऽ गेलऽ हम एते सुन्दर लक्ष्मी पुतोहु के से दोसर के गप में आबि के हम गलत सलत कुछ कहि दै छी। अच्छा ठीक छै आइ के बाद एहन गलती नहि होबाक चाही माँ देखली ई बढ़िया चले तऽ साक्षात छठी माई आबि के देलकै ने आशीर्वाद एलै ना एले ना ताहि के लेल तोरा आर के झूठो से ताना मारे छलिए एकरा कहत चल जय हो छठी माई जय हो छठी माँ